Machiegni kendo nyako no Magej Wang pod wadhi nyime gi twak mar duond yawuot Onagi en mande to ung'eyo kaka watimega mit manade. Kawuono wantie gi wuod Onagi ma osetimo limbe e pinje mopogore opogore koromo gi eh, oganda Luo mantie kuonde mopogore opogore. Lakini koro sani adwa miyo Nyarochieng, ing'e ni Nyarochieng en ga nyapadhola kukia. Adwa ni otemane liekonwa matin chiemb jopadhola kaka gi miel wende ma giwero nikech wendo be nitie kaendi ma osechopo piny jopadhola kocha Ah, wawinj ane mbaka ma ginyalo goyo nyaro chieng' ka intie redi wan wachiko mana itwa gi nya- nyanya kach wadwa winji achako kawacho ni afuoyo tetek mano nyiso ni ago erokamano koleus wacho ni afuoyo tetek anyar Nwoye padhon matin. afuoyo afuoyo tetek Afuoyo tete.
yeah, i thank you so much Mhm. anyar padhola by the way mane roots maga uh, kumoro ni tororo mukia mulanda kinge kuma noterega tent moko ma idps machon uganda ka ne nitie tie dala tie dala uganda kuchocho kanye kuma noterge By the way, Padhola gi Luo chalre kabisa Koleus. ah. Mm. Ah, Awinjo ka Ogoto wuotho gi ji mang'eny kanyo to dhok go te awinjo. Gima agombo penjo, kiwadok e kwano, we ana kwan gi Padhola. Mhm. To adwa penjo joluo gimoro achiel nikech wa joluo waduto from Sudan, Congo, nitie kuma awinjo kwa bale kacha. Mhm. Kipadhola achiel, ariyo, adeki, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, abung'wen, Eh? apar Aha. awinjo ka dholuo go te abungwen kata wan wacho abungwen lakini akia kuma joluo noaye gochiko ma jo kenya yes ok ang'e kuma ne giaye marwa yot ing'e ni wamosore wan lin uh, idhi nade mano dholuo Adhi maber idhi mana maber koro an abro mose niya intie nedi Eh, Intie Nyasaye nedi? wuora Lin, yawa. intie nedi? Ya intie nadi ya?
Tibro dwoka niya, Yeah. antie maber. Oh, Eh.
okay, penja wa. Lin, intie nedi?
Antie maber.
Maber. Ya iwaye, wachalo joma sungre. Bas koro kwadhi e chiemo kaka Koleuso wacho. Bas, pimnwa chiemo Ahero mayudore mandas. koni. Mhm. Ahero mandas. Mhm. To mandas moro nitiere mitedo dala. Mhm. Koro an dala sani, Mhm. Uganda wa. iluongo ni kabalagala
iluonge ni ka kabalagala mayo yes en mandas moro mar rabolo wan waka- en ena rabolo by the way rabolo ikawo muogo uganda ipidhe kasava sana ma kasava gi uh, muogo gi ginene gi rabolo ipidho kocha sana nikech kuon wan ok wacham kuon mar racharni tinde kanene wan wachamo kuon kipadholo luonge ni kuon chwada Wololo. Kuon chwada en kuon mar eh, mayuare cha mayuai, kuon mayuai cha. Oh. Kendo marwa ok bel moriw. Iluongo ni kuon mm. chwada.
Marwa en aena mariewa cha. Mm. Kuon chwada. Kendo itede gi mach chuk, ok mach, mm. kitede gi mach mane ketho kuon no. Mm. Kuon chwada watedo gi chuk mar kendo cha. Mm? Yaani moto matin apoth mm.
apoth iluongo nango gi dhopadhola en eh, apoth mana apoth ontie nyinge moko machal nitie moko machal uh -huh. koro kopogore gi kabalagala no ikaka mogo no mm. to iketo rabolo rabolo ipoko maber tikete minywase go ivo tu Imagine mm. hivyo hakuna kuongeza kiagi mang'eny. Na pia mm. chien yes.
kama unadua koro, chamo rech gi kabalagala. Koro kabalagala emo emo banjo nyinge kama nying mandas kamano lakini Bas, kile koro osmenya wadhi- agombo- agombo ni ong'e koro wadhi e chiemo mamoko kapok idhi e chiemo mamoko to agombo ng'eyo ka kiko alam wuonwa manie polo Eh. gi padhola gi padhola Eh, kanyo to koro ihinyo nyaro eh, chieng kanyo to onyalo hinya kidogo
maybe wanyalo penjo jalony Ah, Yeah. eh, Yeah. eh, Eh.
an jalony ok an- an ok an uh, padhola an Yes, jaluo ma an- kenya eh, Yes. jaluo. koro ka wacho to awacho mana gi dholuo ma kenya I- oh, no ane penjoni
wuonwa mantie e polo lemo maler our father what in heaven Aha. ere kaka iwache gi dho padhola sama ng'ato dwa lemo maybe anyalo loke matin matin koro nyaro chieng' ema nyalo konyowa kanyo nikech wuodo na gi man kae ma jaoma bei yes ok abi loke ma straight sana nikech ne ok niang' kode ahinya but now because uh, wuonwa manie polo mhm. wuonwa mantie e polo Eh? Nyingi, wach gi dholuo. Nyingi omi duong'.
Nying peri omi duong'i. Nying peri. Nying peri.
Yes. That's it. Okay, sawa.
Amor. Dwaro ni mondo otimre.
Eh. Dwaro peri otimre e polo. Gima ne timre e piny ka. Ah, dwaro peri otimre e piny ka.
Paka timre e polo. Eh. Imi wa tinende imiwa tinende chiembwa mapile jawar marwa mm. eh. to kik iketwa mm. kar temi kik iketwa e kar temi To reswa e richo.
Tireswa e richo Baba.
Nikech piny ruoth.
Opiri piny ruoth ka. Gi teko. Gi teko.
Gi duong'.
Gi duong'i.
Mari ma nyaka chieng'. Obed na peri eh.
nyaka chieng'. Ilon. Koro chiemo watieko mandas. Wantiere gi matoke. Mm. donge ma toke to ji ong'eyo rabolo e, kendo wan kuonwa kopogore gi chwada cha mm. to kuon itedo mar rabolo isechamo kuon rabolo ah, ah. Yeah, kuon rabolo ineno rabolo iyedhe kaka iyedhe chak kaka pod oboyo no mm. ikete e sufuria mm-hmm. ichwake ka ang' osechiek to idiye e ochalo kamano koro idiye adiya mm. idiye adiya kamano idiye adiya kamano ma nyaka ang' olokre maber kamano mm. wantiere gi chiemo miluongo ni kifurigo eh.
Mano pod dholuo, dho padhola. Mano padhola kifuligo. Uh -huh. Nitiere njugu, ing'e njugu kendo waode panya. Kifuligo en ang'o mondo? Ema nyisi. Mm.
Njugu. Mm. Eh? Mm. Wantie gi kifuligo, wantie gi mugoyo. kifuligo en uh, njugu iode pany kama. Kifundego.
Ok kifundego.
kifuligo. Eh? By the way, okuyanyo gawa kifuligo. Kifuligo. Igoe kama, eh? iwinja. Uh -huh. kasto koro inyalo kete i- i- i- i- ikuoye ewi rabolo kasto nosekad rabolo kama tikawo magira uluongo ni magira donge Mhm. un uluonge ni magira koni njugu cha Mm. tiole wi ewi rabolo kifurigo Eh. then wan gi mugoyo Wuon koro wan wuon. goganda Nyathi ochieng' kawuono iwacho dhok mok awinji. to gi marie Kenda mor. Kifuligo. yes Mm. Aneno, aneno, aneno ka mm. mos mos to abo kit rwakruok the Ugandans gini warwakoga warwakoga lewni gomas iluonge ni gomas mm -hmm. gomas mitweyo ka ma kauchu bise mm. nene gomas yeah, yeah, yeah. Oh to itweyo ga gimoro ma picha na moro kendo adwa ni in miposte mm. mano nyaka dhola mwenyewe but koro one gomas no is a name ma nationwide but kipadhola we call it nyakayosa ker uluongo nang'o mm. kipadhola ker mm. En en aker.
En en aker. Eh. Ah. Ker ma piny Uganda. Eh? Moluor Museveni. mm. Jopadhola Amos Owine wintie. Wintie maber. Ani luonga ni Stella Brenda nyathi ochiengi mm. amor pakasede. Ani luonga ni Lin Ramogi nyanya kach mm. amor pakasede. Okina amor pakasede.
Bas, eh, kogot nigi penjo kuom yes. Eh, nyaruchieng. Kuom padhola. Yes.
Eh, Rech ing'eyo? Ang'eyo rech maber. Be inyalo nyisa ni wan kod rech mage? Kaka Nile perch, tilapia, catfish. Nitie mbuta, ngege, mm. nitie... Eh, eh, Tinde tabudho kanyo nyalo baga kidogo. Koro joma neno gini ada miyogi surprise matin. Eh. Yes. Ni ngege apa ni ji mang'eny ong'eyo, joluo ma Kenya ong'eyo. Mm. To surprise ni ngege ok en dholuo. Ngege en dho Bantu mane wakawo. Koro gima lichna ni chiembwa mwahero kabisa Wakia nyinge. wakia nyinge. Koro apenjo joluo ni ngege en ang'o gi dholuo? Nikech ngege en dho en dho Bantu mane wakawo.
Ala. Bas, Kage erokamano. yudo kulu.
Kage yudo. Eh, ng'amo yudo. Ala nyori ngege mombo. Mano means ni I will buy you ngege maduong' ama oyudo ni ngege Bas. iluongo nang'o gi dholuo. Ala nyiew ri ngege mombo. Ala.
Ana ringe Bas. bombo.
Wewe unaleta mbom kwa studio.
Bas, eh, Peter Kogot, eh, kuom limbe mitimogi, gi- gin ber mage miseyudo? Uh, ber kaluwore gi yor mane koso ber uh, eh, ber miseyudo anyalo wacho ni uh, ber maseyudo duong' mm -hmm. nekich uh, kaluwore gi puonj manomiwa e kuonde tiegruok mm -hmm. sikunde mm -hmm. joluo ma kenya te mana kapo ni sikunda nopogore mm -hmm. to nomiwa nonro ni joluo ma kenya mm -hmm. ne wawuok bar al gazel mm -hmm. south sudan, south sudan. ne waluwo river nile nyaka pakwach wabedo pakwach kasto wakalo wabiro luo of kenya wabiro kama wantie gi sechegi to tabu man godo gi puonjni en ni puonjni wacho ka gima ji oganda nowuok south sudan to obiro wate to wachopo pakwach to wakalo wate to wachopo kenya Mhm. Nonro mane sikunde ok nyiswa ni nitie joluo mamoko. Mhm. Emomiyo king'iyo joluo ma Kenya waluongore ni joluo. Mhm. Ka penji ni nyaka anyi wach ni an, an luo. An jaluo. Koro ber maseneno ni abedo sani kod um, anyalo ng'eyo ni joluo gin mage to gin kuonde mage koro adier mar wach ni wan joluo ma kenya ok wan e joluo kendwa ka nwawuok baral gazel nitie joma nodhi yo ka dimbo chieng east ka donjo gambela nitie joma nodhi malo uh, shiluk nitie joma nodhi malo ka gima dhi sudan masani nitie joma nodong' kama ne gintie nitie luo of baral gazel kasto nitie joma nobiro piny mhm. kaluwo Nile kachopo Pakwach mhm. kasto kalo. Kwachopo Pakwach be nitie joma nodhi kocha kaka Daura kadhi yo Kongo. Mhm. Kasto nitie joma nokalo kabiro yo Kenya. To korka nitie joma nool e yo. Negi eh, gima nawinjo ne giyudo Eh, ne gihinyore giyudo adhola apani nying mar
kuma ne eh, gihinyore no e kuma ne gi giyudo adhola kaso koro gin jo padhola giyudo adhola to wuotho tamogi gidong' gi kanyo to wan wakalo wachopo kenya to jomoko kalo mochopo mara tanganyika koro mae mor man go sani ni gisani sama wuoye sani An gi mor ni ang'eyo nonro makare mar joluo. Mm -hmm. And anyalo wacho nu gimomiyo joluo ma Kenya iluongo ni joluo to moko ka mm -hmm. iluongo na Choli, mm -hmm. Padhola, mm -hmm. Shiluk, Anua, uh, Gambela. Alur, Gambela and mm. nying kanyo ka Kisumu. Oh, ka, oh, is a eh, place. eh, lakini jomo okay. dak kanyo na Anyua. Anyua, ah, okay.
Anyua, eh. Mm -hmm.
Koro an gimor ni ang'eyo nonro matut mar joluo. Mm. To king'iyo joluo ma kenya waluongore ni wa joluo lakini kaka wawuoyo opogore gi kidho ngere iluongo ni dialect Eh, dialect. eh. Eh, Kaka jo Alego iwinjo ka wuoyo, ng'acha kaka jo wacho Kenya. ni iwang'oga iya nyiri to wacho "Ei, iwang'o iya ahinya Mm. pogruokni ang'o makelo pogruokni gi nonro mayudo sani en ni joluo ma kenya ok wan We are not pure. Mm -hmm. Okay, one Joluo wate, lakini we are not homogeneous. Okay.
Joluo ma Kenya nobiro e, e, e grube mopogore opogore. Mm. Nitie Joalur mm -hmm. manobiro. Mm -hmm. Nitie Joacholi manobiro. Mm -hmm. Nitie jo uh, Aluro koro mano biro. Mm. Koro kane wadonjo e grube mopogore opogore, emomiyo wan gi dialects mm -hmm. mopogore opogore. Mm -hmm. Koro ok ni jomoko joluo moingo jowetegi. Aja Homa Bay, mm. awacho na ahinya. awacho ni nyathi, mm. joka wacho ni mihia. Mm. Awacho ni dot. Mm. thigo thigo nitie kasto be adier mar wache ni dhoot dhoot mm. en the space mm. to gimiloro cha thigo uh -huh. koro nitie pogruok koro gisani amor ni ang'e nonro mar joluo mm. kendo ang'e ni joluo ma kenya wan wariwore wan mm -hmm. jok joluo ka matis matis matis matis obiro mm -hmm. to oriw keto gima wan gisani mm -hmm. lakini nekech kane wachopo samoro ne wan gi lwenje ma mm -hmm. koro opinion na mm -hmm. ni wan gi lwenje ji gore mm. to kiwacho dholuo kama tamba wacho kama to wariwore wago lwenje ni kanyakla kasto koro wariwore to waluongore ni joluo okay. to jok mano dhi kuonde mopogore opogore kendgi obedo gi nyinge gi mopogore opogore mm -hmm. kamano koro mor masebedogo mm -hmm. en ni ka, kama bete gi sani mm. uh, ang'eyo nonro mar joluo mm. to asedhi e kuondegi mm. ma joluo nitie mm -hmm. to anyalo wachoni kaka jaluo onge mor manyalo ingo mm -hmm. kiwuok kenya ka iwuok migori mm. ikalo kuonde ma jobantu odake miwache dhok mokogi mm. to kichopo pakwach tinyalo dhi idonje tel miwach nadwaro kuon gi rech miwach ni pesadi A mano wadwaro siling mia abich. Onge mor ma ingo mano. Ni nyalo dhi idonj e supermarket Eh. mi wuo mi, mi ping bei. Aha. Mi wach ni duokna piny mati. To winjo kuwinjoru. Aha. Apani mano mor masebedo go mokalo. kamano peter kogot time ema koro ng'adowa to mbaka ni mit ahinya ok dwa tieke gi kawuono kende pod wabiro loso chenro machielo mondo waluongi kae ibi wago mbaka e weche joluo Eh, gisane dwa mi thuolo mar nyisowa kama inyalo yudi e mbui kata ka namba sim nitie kaka inyalo yudi peter Ah, anyalo wacho ni ji te ok nyal bedo kod um, namba simu yes to an e mbui mar uh, facebook Uh, to an e YouTube. Mm. Gima timo gi sani thothne atime YouTube. Ma ng'ama dwa neno uh, video te maseloso mag mm. joluo nyadhi e YouTube miluongo ni KP Travels. KP Travels. Yes. Uh -huh.
K en Kogot, mm -hmm. P en Peter, mm -hmm. travels en wuotho yeah. nekech nachako gini nekech nahero wuotho e pinje mm -hmm. maoko adhi uh, europe adhi asia mm. adhi pinje moko mag, East, ah. mag africa mm. to koro kae makete video ka okay. koro inyalo yuda kepi travels mar youtube mm -hmm. kata inyalo yude facebook mhm. kogot mm -hmm. peter mm -hmm. kichopo inyalo neno wang'a e pichnigo koro eh. kanye minyalo yuda okay. kendo kanye minyalo nene video gate mm -hmm. uh, ah, to amor mar manyo nonro te mag joluo kuonde moko kaka nawacho abro dhi chad abro dhi central african republic to morna manyalo bedogo en ni en ji adi ma this information choponegi mae mor ma manyalo bedogo Ah, en penjo ma nyalo bedo en ni ah, iyudo pesa kanye pesa gi agoli ofuka emomiyo mor manya bedogo kanye neno ni ji Joluo million achiel mm. bedo piny to winjo an mm -hmm. Hugot Peter mm. miya mor mm. mar dhi mbele gi gima timo kendo mm -hmm. kata kagolo omwom e hukuna mm -hmm. chieng' moro ne watho omwom nodong' ka to ka ji biro nena eh. wacho ni uh, an e achiel kuom joluo mochako wuoth mar riwo joluo uh, kuonde ma gintie te ma mora kabisa koro kinya dhi e youtube kata facebook erokamano peter kogot kuom limowa e studio mag ramogi tv kendo warwaki ch- chenro machielo wabiro luongi mondo Erokamano. kendo mana bang' kisea chad gi ginene kocha Central African Republic. Eh, wabiro luongi mondo imiwa ane nonro miseyudo kono nyakon moge jwang' osebedo mondisore ahinya eh, ageno ni in be iyudo puonj moro koa kuom peter kogot to ahinya ahinya gi weche joluo mantie pinje mopogore opogore an iluonga ni kolokolo instrumental nyaka wuok tich mabiro kendo e duond yowuot onagi orit masani
Ah, kolo kachiel kod peter ogot asanga laswa kod puonj maber mukeloriwa kononi nyakwara mogajwang'o awacho mana kanyo ni ago erokamano kuom puonj maber mukelonwa kawuono Walaro modikini e chenro ma yuto peri. Kiny nwarom e chenro mar yuto mari. Luonga ni Stella Brenda nyathi Pochieng'. Hey. Eh, omako piny nyikwa Ramoga Jwang' to puonj gi pak ne DJ Kolo kachiel koda Peter Kogot ma bende okelonwa puonj makende. Owacho ni wan wawegi kaka nyikwa Ramoga Jwang' nyaka ing'e kumiaye. Omiyo koro kidwaro ng'eyo nonro mari to dhi e YouTube. Owacho ni kaendi e kuma koro nyaka isupport joluo, nyaka isupport jaluo wadu. Omiyo follow achiel kuomwa mano peter kogot ko kamano to nyakoro mgajwang' warado kendo odiochieng' machielo orit masani